Meng däischter Heemecht. Wien ass de Mäerder vum Franz Pommerei? Meng däischter Heemecht ass en historeschen True Crime Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Dëse Podcast baséiert op tatsächlechen Evenementer, déi aus Zeitungsartikelen an Originaldokumenter aus dem Enquêtendossier esou wäit wéi méiglech rekonstruéiert goufen. Kuerz nach e Message éiert mer ufänken. Mir wäerten an dësem Podcast ganz explizit iwwer massiv sexualiséiert Gewalt, Mord an Homophobie schwätzen. Dat si Saachen déi verstéiere kënnen an och Angschtzoustänn ausléisen. Lauschtert eis just wann Dir Iech selwer stabil genuch fillt fir domat eens ze ginn. Wann dat awer Saache sinn, wou Dir Iech net sécher sidd ob dës Iech net méi belaaschte kéinte wéi et gutt fir Iech ass, da lauschtert de Podcast am beschten net alleng. Huelt iech eng Persoun derbäi, déi iech gutt kennt an där dir vertraut. Mir, dat sinn d'Sabrina Backes. An de Steve Rëmesch.
Aus der Redaktioun vum Lëtzebuerger Wort. An an dësem Podcast weise mir iech, wéi däischter eis Heemecht wierklech ass.
Wëllkomm an eiser sechster Episod. Mir si mëttlerweil am Joer 1910, véier Joer nom Sexualmord um Franz Pommerell an der Péitruss. An nach ëmmer leeft d'Enquête, fir de Mäerder ze fannen. Et gi vill Verdächteger, ma keen, deem de Mord bis elo kann nogewise ginn. Zwee jonk Männer, déi sech mat enger Kutsch a Richtung Belsch duerch d'Bascht maachen. Ënner Verdacht geréit beispillsweis e gewësse Josef Schuster. Dat ass en 42 Joer ale Masseur vun Oldenburg am Norde vun Däitschland. Deen ass reng zoufällegerweis zu Stroossen ënnerwee a gëtt dunn emol direkt als Mordverdächtegen an Handschelle gesat. 1906 hunn zwee Bridder de Monopol gefouert, den Eduard an de Lodewig Müller. De Lodewig Louis genannt, fir dem Franz Pommerell säi Mäerder. An da kënnt op eemol e ganz faarwege Personnage an d'Spill. Fir e beim Numm ze nennen, et ass de Wilhelm Scharnweber. Der Rattenfänger von Hameln. An dann kënnt et zu engem weideren extremst brutale Mord an der Stad. Im Zimmer, wo das Drama sich ereignete, war eine Blutlache, die sich bis zum Korridor ergoss. De Mäerder kuckt fir fortzekommen, ma en huet d'Rechnung ouni d'Margaretha Becker gemaach. De richtegen Typ, de Mäerder aus der Biedergaass.

Hien ass nämlech, wéi de Pomerel dout gemaach gëtt, direkt hei vir a Frankräich, zu Däitsch Aude, an der Metzlechléier. Et kann een also net ausschléissen, dat hien am Juli 1906 mam Zuch op Lëtzebuerg komm wier. Fir de Pomerel dout ze man. Niewent deene genannte Parallelle gëtt et awer absolut näischt, wat de Kalita mam Pomerel a Verbindung bréngt. Ausser vill Spekulatioun, geniert vu Xenophobie géintiwwer Däitschen an enger latenter Homophobie. Laang do virdrun, am Dezember 1908, also kuerz nom Kaliter senger Verurteelung, kënnt et awer och am Pommerell-Dossier zu Lëtzebuerg zu engem weidere Rebondissement. An op eemol gëtt eng al, kal Spur erëm gliddeg waarm. Esou waarm, datt ee sech bal kéint d'Fanger dru verbrennen. Zwee Verdächteger vun der éischter Stonn komme rëm an d'Spill. De véierten August 1910 feiert d'Mord d'Meldung vun enger Nanzeger Zeitung als Sensatiounsnoriicht. D'Enquête hätt erginn, datt de Franz Pommerel vun zwee Fransousen dout gemaach gi wier. An dat wieren déi zwee Deserteure gewiescht, déi zu Diddeleng opgefall sinn, de René Faure an den Alexandre Viaud.
D'Wort schreift, d'Lëtzebuerger Police hätt festgestallt, datt déi zwee no enger Amnestie zeréck a Frankräich gaange wieren. an do hire Militärdéngscht fäerdeg gemaach hätten. Deen een an engem Infanterieregiment, deen aneren an engem Strofbataillon.
De René Faure, 23 Joer al, hätt duerno e Bummelliewe gefouert. E wier des Ëftere mam Gesetz a Konflikt komm an e wier och dowéinst dräi Méint am Prisong gelant. Hien hätt duerno Frankräich misse fir fënnef Joer verloossen.
Ma dat huet en awer net. Nee, well e wier dunn zesumme mat enger Fra zu Nanzeg opgetaucht. Dat war deemools esou just nach a Frankräich, wärend Metz, Colmar a Stroossbuerg bis 1918 zum Däitsche Räich gehéiert hunn. Zu Nanzeg huet hie sech da mat senger Madame als Baron a Baroness ausginn. Dat steet a verschiddenen Zeitungen. Spéider weist sech awer, datt hie Baron als falsche Familljennumm benotzt huet, mee dozou komme mer nach. Egal wéi, säin Duebelliewen huet net laang gehalen, an et war zimmlech séier kloer, wien e wierklech ass.
D'Fransousen hunn du bäi der Gendarmerie vun Déifferdeng nogefrot, ob de Fort och tatsächlech dee wier, deen d'Lëtzebuerger siche géingen. Dat weist jo och dann dorop hin, datt obwuel näischt dozou an der Press stoung, stänneg weider an d'Richtung vun deenen zwee Deserteuren enquêtéiert gouf. An net nëmmen dat, den Untersuchungsriichter Georges Faber hat de Faure schonn zwee Méint virdrun am Viséier. Zu Bréissel.
Ma do hat en d'Belsch e lafe gelooss an hien ass natierlech direkt ab duerch déi Hecken. Genau.
Bis en dunn zu Nanzeg erëm opgefall ass. A fir dat en net scho rëm entwutscht, schéckt de Georges Faber illico presto ee vun senge beschte Leit op Nanzeg, de Gendaarm Hostert vun Déifferdeng.
Den Dag drop, moies fréi, hu se de Fort och nach am Schlof platt gemaach an agepak. Deen hat nach probéiert, sech mat engem Maséiermesser ze wieren. Mä gedéngt huet dat em näischt. De René Faure gëtt dann och direkt verhéiert. A schonn éiert dat geschitt, erzielt hien engem franséische Polizist ganz niewelanescht bei enger Zigarett, hie géing zwar wësse wien dem Pommerell säi Mäerder wier, hie géing et awer net verroden. Domat brennt zu Lëtzebuerg awer de Bam. Nawell awer richteg.
Dës Kéier ass ee sech also wierklech sécher, dem Pommerell seng Mäerder fonnt ze hunn. Jo, zumindest een dovunner. Ma komm, mir kucken dat emol ganz der Rei no. Wien ass de René Faure iwwerhaapt? Hien ass e Fransous, gebuer den 9 Juni 1886 zu Saint-Nazaire. Dat läit op der franséischer Atlantikküst, op Héicht vun Nantes, fir genee ze sinn, do wou d'Loire an d'Mier leeft.
An de René Florentin Faure ass eben ee vun deenen zwee franséischen Deserteuren, déi den Dag nom Mord um Frantz Pommerel zu Diddeleng opfalen, well si an enger Auberge geklaut hunn. Mee dat ass nach net alles. De René Faure huet offiziell a Bistroen als Serveur geschafft, ma a Wierklechkeet war Schaffen ni Senges. Hie konnt aner Saache gutt, zum Beispill de Leit dat Blot vum Himmel verspriechen, an dat huet hien dann och net zu Lescht ëmmer erëm bäi Frae gemaach. Do bass du awer fei mat dem. Jo, nawell dat ass dat, wat deemools geschriwwe ginn ass. Méi passend wier ze soen, e wier en Zuhälter. Hien huet d'Onsécherheet an d'Ängscht vun de Fraen ausgenotzt, fir et sech mat deem Geld, wat si verdéngt hu, gutt goen ze loossen. Och zu Nanzeg.
Nodeem hien do agesat gouf, seet hien engem Polizist, datt hie wéisst, wien de Mäerder ass. E wéilt awer kee Numm nennen.
Et kann ee sech jo elo vill bei engem Policeverhéier anno 1910 virstellen. Deemools gouf bestëmmt kee mat Händschen ugepak. Ma et wor net nëmmen do, wou de Fohr sech als Mäerder vum Pommerell an d'Gespréich bruecht huet. Exakt.
Wéi scho virdrun ugedeit, war hien nämlech scho virdrun zu Bréissel festgeholl ginn. Do hat hien nämlech engem Bekannten esou Saache gezielt, wéi wann hie mat engem Mord zu Lëtzebuerg ze dinn hätt. A säi Kolleeg ass dann och direkt domat op de Bréisseler Parquet gelaf. Déi zwee ware sech an der Rue des Bouchers am Zentrum vu Bréissel begéint, net wäit vun der Grand Place. Do war deemools schonn ee Restaurant niewent deem aneren. An do sti jo och haut nach ëmmer Garçonen virun der Dier, fir Clienten an hire Restaurant ze lackelen.
Dee bekanntesten ass sécher de Chez Léon, wou net nëmmen Touriste gäre Mulle mat Fritten iesse ginn. An dat och schonn zu Pommerells Zäiten. De Léon gëtt et nämlech schonn zënter 1893. Manner Leit wësse sécher, dat et do an enger Gässel direkt niewendrun e weibleche Contrepart zum Männekepiss gëtt, d'Jeannekepiss. Ma dovunner huet 1906 nach kee geschwat. D'Janneke koum eréischt 1987. An da gëtt et och nach e Mupp, dee pisst, de Sinnekepiss. Dee gouf eréischt 1999 opgebaut.
Eise Mordverdächtegen, de René Faure, huet sech am fréie Summer 1910 méi dacks an der Rue des Bouchers erëmgedriwwen. Enges Dages huet en sech dann do och mat engem franséische Sänger ënnerhalen. Zoufällegerweis hat deen de selwechten Numm wéi de bekannte Restaurant, Léon. E puer Deeg duerno gesi béid Männer sech dann zu Bréissel op der Post erëm. An do geschitt eppes, woumat kee vun deenen zwee gerechent hat.
Et weist sech, dat béid Männer dee selwechte Familljennumm hunn.
Genee, an zwar Foch. De Léon Foch an de René Foch. An elo gëtt et spannend. De René seet dem Léon, e sollt sech an Uecht huelen. Pass op, well d'Police sicht all Forum. Well virun 10 Joer huet et zu Lëtzebuerg e Mord ginn. De René hätt awer Chance gehat, se hätten hien erëm lafe gelooss. Wa se hien awer net goe gelooss hätten, hätten hinnen iergendwanns awer d'Wourecht erzielt, nämlech datt de Viaud de Mäerder wier, säi Begleeder deemools zu Diddeleng.
Hien, de René Faure, wier zwar do gewiescht, ma mam Mord hätt hien näischt ze dinn. Am Wuertlaut, C'est pas moi qui ai fait le coup, c'est Villot, mais j'y étais quand le crime s'est commis.
Ob en domat mengt, datt hie beim Mord selwer dobäi war oder just zu deem Moment och zu Lëtzebuerg, ass net kloer. Dëst Gespréich lauschtert och och een aneren mat. De Louis Baudin, dee sech an der Bréisseler Post ëm Päck bekëmmert. An dee Baudin kritt richteg grouss Oueren. En héiert dann och wéi de René Faure dem Léon Faure erzielt, e géing elo verschwannen, well e keng Loscht hätt nach weider Problemer ze kréien. E géing elo bäi seng Maîtresse op Lonkesch, déi do géing an engem Bordell fir hie Sue verdéngen. An da géinge se zesummen op Boulogne-sur-Mer, do géingen nach weider Suen op hie waarden. Kuerz drop sëtzt de Baudin och beim Bréisseler Procureur um Büro an erzielt him d'Geschicht. Ma wéi ass et eigentlech iwwerhaapt dozou komm, dat de Faure zu Bréissel verhaft ginn ass? Säin Numm war der Police am Friemeregëster opgefall, nodeem hie sech zwee Deeg virdrun zu Bréissel ugemellt hat. Dat war den 20 Juni 1910.
Bréissel schéckt da séier en Telegramm op Lëtzebuerg.
An do si se natierlech brennend interesséiert. De Lëtzebuerger Procureur Georges Faber wëll, datt de Fort zu de Fäh vun Diddeleng an an der Péitruss gehéiert gëtt an e stellt eng Commission rogatoire, e Rechtshilfeersuchen, aus.
Dat mat den Telegrammen ass souzesoen d'E-Mail vun där Zäit. Telegrammer gouf et scho 50 Joer virun eiser Geschicht. Dat war déi éischten technesch Méiglechkeet fir op grouss Distanz mateneen ze kommunizéieren. Natierlech gouf et 1910 och schonn den Telefon, ma dee war deemools nach net esou ganz zouverlässeg. Den Telegramm huet esou funktionéiert, datt ee mat engem Text bäi den Telegrafebüro gaangen ass. Genee.
En Telegrafist huet den Text do am Morsezeechen un e bestëmmten Empfänger verschéckt, a bäi der Arrivée vum Telegramm gouf d'Buschtawesuite dann op eng laang Sträif Pabeier gedréckt. Dee gouf dann zesummegeschnidden an op e Formulaire gepecht, a mat deem ass dann e Postmännchen bäi den Destinatär gaang. D'Telegrammer, déi am Pomerel-Fall verschéckt goufen, sinn och haut nach am Dossier am Nationalarchiv ze fannen. Dem Faber säin éischten Telegramm kënnt dann och zu Bréissel bäim Procureur un, an dee léisst de Verdächtege virféieren.
De Faure behaapt sech do awer drop, datt d'Lëtzebuerger sech an der Persoun iere géifen. Hie wier senges Liewens nach ni zu Lëtzebuerg gewiescht, en Deserteur wier en och net, an de fënnefte, sechsten a siwente Juli 1906 wier hie beim 137. Regiment zu Ancenis an der franséischer Arméi gewiescht. Zu Lëtzebuerg wëssen se awer längst, datt de Faure schonn den zingte Juni 1906 beim 64. Regiment desertéiert hätt. Bäi dat 137. koum e réischt am Abrëll 1907. Also war do näischt mat engem Alibi?
D'Saach geet fir de Procureur Georges Faber awer trotzdeem an d'Box. Richteg.
Säin nächst Schreiwes kënnt nämlech ze spéit. Wéi hien sengem Bréisseler Contrepart matdeele wëll, datt de Faure ganz sécher léie géif, an och Piècen matgeschéckt huet, déi dat beweisen, hat deen de Faure scho rëm op fräie Fouss gesat. Tja, an deen huet d'Been an de Grapp geholl a gekuckt, fir esou séier wéi méiglech vu Bréissel ze verschwannen. Dem Georges Faber ass näischt anescht iwwreg bliwwen, wéi zwee nei Haftbefeeler géint de Faure an de Viaud auszestellen.
Wëssend, datt béid sech a Frankräich ophale géifen an hien se domat schwéierlech op Lëtzebuerg kréich. De Faure wier entweeder zu Paräis oder zu Boulogne an de Viaud wier zënter August 1906 erëm zeréck bäi der franséischer Arméi. an an Tëschenzäit an Algerien am Asaz. Dat notéiert de Faber an engem Tëscherapport. Dofir denkt hien doriwwer no, de Fall un déi franséisch Autoritéiten ze denonciéieren, fir datt déi der Saach noginn. Eventuell géingen se jo dann och a Frankräich de Prozess wéinst dem Mord zu Lëtzebuerg gemaach kréien. Dat hu mer jo och scho beim Düsseldorf-Mord gesinn. Ma dozou kënnt et net.
Well et dauert net laang, bis de Faure erëm opfälleg gëtt. Zu Nanzeg.
Dat en do gepëtzt gëtt, hate mer jo schonn uganks gesot. Zu Nanzeg huet hie sech als Ferdinand Faure ugemellt, also mat engem falsche Virnumm. Vu Beruff wier hie Patissier. Zesumme mat him ass och hei seng Frëndin Marie Eslon ënnerwee, gebuer de 27 Mee 1882 an der Bretagne. Dat ass déi Fra, vun där hien zu Bréissel sot, si wier seng Maîtresse, ma si géing sech awer och fir hie prostituéieren.
De Forr ass tatsächlech och méi hiren Zuhälter wéi hire Frënd. An d'Marie-Èce Lang war am Juni 1910 vu Bréissel op Lonkesch komm, fir do an engem Bordell ze schaffen, Beim Rousset. Dat war an där Zäit deen eenzeg bekannte Bordell zu Lonkech. De Fort ass dohinner just lat matkomm fir ofzekasséieren. Well de Bordell zu Lonkech awer wuel net ganz dat Gielt vum Ee war, sinn d'Marie Eslon an de Fort zimlech séier op Nanzeg weidergezunn.
Eise Procureur, deen och 4 Joer nom Doud vum Franz Pommerel nach ëmmer dru schafft fir deem säi Mäerder ze fänken, schéckt ee vun senge beschte Leit op Nanzeg.
De Gendaarm Hostert vun Déifferdeng. An dee leet sech richteg gutt un. Amplaz direkt nom Fort ze sichen, kuckt e mat der Police vu Nanzeg no deem senger Frëndin, der Marie Eslon. An déi Rechnung geet op. Well d'Cité-Police wousst deemools zimmlech genau, wou deenen hir Clientèle ënnerwee war. D'Marie Heslon huet sech mëttlerweil am Bordel de Loup zu Nanzeg néiergelooss. Zesumme mat engem franséische Cité-Polizist taucht den Hostert da genau an deem Bordell op. Wéi déi zwee Polizisten do opkräizen, ass d'Marie Heslon fir d'éischt net esou ganz gespréicheg. Hatt wier der Meenung, datt dat keen eppes géing ugoe wie säin Zuhälter wier an och wat hatt soss nach géing maachen. De Gendaarm Hostert vun Déifferdeng léisst sech awer een Trigger fale fir d'Eslon trotzdeem un d'Schwätzen ze kréien. Hien huet einfach behaapt, hie wier dem Ford säi Papp. D'Mamm, déi géing um Stierwe leien, a se wollt awer nach onbedéngt mat hirem Fils schwätzen.
Dem Hostert seng Rechnung geet op, an d'Eslon schléift déi béid Männer queesch duerch hallef Land sech bäi de Ford. Dee schléift am hellen Dag déif a fest an engem Zëmmer um drëtte Stack an engem Kaschthaus. Wéi et dunn un der Dier klappt, wëll de Forr op kee Fall opmaachen. Wéi d'Police du sot, si géing d'Dier opbrieche loossen, mécht en dann awer op. E leet sech awer direkt erëm an d'Bett, bäi eng aner Prostituéiert. Am Kaschthaus hat hie sech als Alphonse Baron ageschriwwen. Schonn erëm e falschen Numm. Dat alleng ass schonn duergaang, fir en ze verhaften. Wéi de Ford dat realiséiert, fänkt en u sech mat Hänn a Féiss ze wieren. Hien dréit de Polizisten och mat engem Raséiermesser, mee dat bréngt em näischt. Si maachen hien direkt am Zëmmer platt an dinn em Handschellen un. Bei enger Fouille fannen d'Poliziste Fotoe vum Ford a vum Meslon. Dës sinn och haut nach am Dossier. Ma awer keng vum Pommerell.
Nee, am Verhéier bestreit de Mann, dee sech Baron nennt, och fir d'éischt Dufaure ze sinn. E wier och keen Deserteur an och ni zu Lëtzebuerg gewiescht. Mee e géing awer wëssen, datt et ëm e Mord zu Lëtzebuerg géing goen. Doriwwer wéisst hien awer näischt. Réischt den Dag drop leet en d'Kaarten op den Dësch. Jo, hien ass Dufaure. Jo, hien huet 1906 mam Viaud desertéiert. Jo, hie wier och mat deem zu Paräis, Bréissel, Arel a Lëtzebuerg gewiescht. Zu Lëtzebuerg an der Stad hätten se duerno Aarbecht gesicht a vum Entrepreneur Kuhn Bonge kritt fir an engem Kaschthaus, dem Café Lahire, z'iessen an och do ze schlofen. Den Dag drop sollten se dunn op engem Chantier an der Aldringer Strooss schaffen a bei Kanalaarbechten aushëllefen. Do sinn se awer ni opgetaucht, ma direkt op Diddeleng verschwonnen. Wat do geschitt ass, wësse mir. Si hunn och do vun der Liichtgleewegkeet vun anere profitéiert, hu geklaut a sinn dunn iwwer d'Grenz verschwonnen.
De Vio hätt en net méi erëmgesinn, seet de Forch. Hie selwer hätt ni wierklech richteg geschafft, ma en hätt sech ënner verschiddenen Nimm op verschiddene Plazen als Zuhälter etabléiert. An dee Choix hätt hien och ni bedauert. Vun Homosexualitéit géing hien näischt kennen a Bemvio hätt en och ni eppes an déi Richtung festgestallt.
Dat haten d'Leit awer och scho beim Pommerell gesot. D'Obduktioun sot awer eppes anescht. De Faure erkläert och, datt hien zu Bréissel gelunn hätt, well en Angscht gehat hätt, wéinst där, wéi e seet, Filouterie zu Diddeleng an de Bing ze kommen. An e bestreit, de Vio zu Bréissel als Mäerder beschëllegt ze hunn.

Dann hoss de, dass ech also ganz sécher dee richtege gepëtzt hunn. D'Marie Eslon hëlt iwwregens bei der Police zu Nanzeg och kee Blat virun de Mond. Far ist ein Faulenzer, der sich stets von zweideutigem Geschäftserlös ernährte. Ich gebe ihm all mein auf diese Art verdientes Geld und dulde sogar, dass er den Zuhälter anderer Dirnen spielt. Vu Lëtzebuerg hätt hien ni eppes erzielt, seet si, an 1906 hätten si sech nach net kannt. No dëser Verhaftung bestellt de Procureur Georges Faber, dee sech op d'Kap geschriwwen huet, de Mord um Pomerel opzeklären, nach mol alleguerten d'Zeien aus der Mordaffär bäi sech. Wien dat ass, steet deemools och an der Zeitung. Dat ass engersäits den Auermécher vun der Plëss, wou de Pomerel seng Auer siche war. An och e Kommerçant, dee virun sengem Buttik gesinn huet, datt de Franz Pommerel zärtlech vun engem anere jonke Mann ëmaarmt ginn ass. Dobäi kommen e Coiffeur an aner Leit aus der Rue Marie-Thérèse, wou dem Pommerel seng Bom gelieft huet an déi hien op sengem leschten Dag gesinn haten. Si alleguer kréien nei Fotoe vum René vorgewisen, déi zu Nanzeg gemaach goufen. Dat ass dat, wat een haut e Mugshot nennt. Klassesch Verbriecherfotoe, wou een eng Persoun vu vir an am Profil gesäit. Et gëtt och eng Fisch mat senge Fangerofdréck erstallt. Dat ass deemools modernsten Technik. Den éischte Fall, wou e Mäerder duerch seng Fangerofdréck identifizéiert ginn ass, war eréischt 1897. Dat war beim Scotland Yard zu London. An dat ass deemools och nach net esou laang hier. Domat war d'Saach wieder kloer. Oder och net. Et huet kee vun all dësen Zeien de Faure als dee Mann erkannt, dee gesicht gouf. En huet och eigentlech net esou genau op d'Beschreiwung gepasst. De Faure ass kleng, huet e blonde Schnurri a liicht gekrauselt Hoer. Dem Pomerel säi Begleeder huet awer anescht ausgesinn. Dann haten se de Bak e bësse vill voll geholl, wéi se gesot hunn, de Mord wär opgekläert. Net ganz, well do ass jo nach dem Forch säi Kolleeg, de Viaud. Jo, do heescht et och ganz kuerz dono schonn, dee wier verhaft ginn, och erëm zu Bréissel. Ma dat ass eng Falschmeldung. Do hunn am Iwweräifer wuel e puer Leit eppes falsch verstanen a Geschichten erzielt. Deen aneren, de Fort, ass iwwregens den 18 August 1910 zu Nanzeg erëm op fräie Fouss komm. Vun do un héiert een net méi vill vun em an och soss gëtt et roueg. Dräi Méint duerno, de 17 November 1910, bleift dem Georges Faber net méi vill aneschteres iwwreg wéi d'Ermëttlunge géint de Fort anzestellen.
D'Chargë géinge just dorop berouen, datt hien éischtens zum Zäitpunkt vun der Dot zu Lëtzebuerg war an zweetens de 26 Juli zu Bréissel gezielt hätt, hie géing de Mäerder kennen. Ma de Faure dementéiert dat. Den Témoignage kéim souwisou vun engem Individu peu recommandable, dee scho wéinst Escroquerie am Prisong gewiescht wier. Dat schreift de Georges Faber a sengen Notizen. An domat ass och déi Spuer kal. Mee d'Geschicht hält hei net op. Stëmmt, et verginn awer dräi Joer, an da rabbelt et op eemol ganz gewalteg am Dossier.
Ma dat héiert Dir an der nächster Episod vu Meng däischter Heemecht. Ëmmer sonndes op wort.lu a mëttwochs op all gängege Podcast-Plattformen.